Бүгүн Березка детсад коллектива улуу дьоннорбут ыллыктарынан кэрэ сирдэринэн экскурсиялыы сылдьабыт. Билигин эһиэхэ анааммыт биһиги улуу дьоннорубут айымньыларыттан, хоһоонноруттан быһа тардан ааҕыахпыт. Күөргэйбит ыллаата, күөннэхпит таҕыста, күмбүт буолла, күрүөх билэ дьонуом. Мин ыллыыбын эһиги кистэлэҥ күүскүтүн, үрүн күн үтүө күннэрин. Ханна даҕаны күөх далай хара тыа иччитэ суох буоллар. Төрүөбүт сирбэр тапталлаах дьоммор тохтоон олорон толкуйдаан көрдөхпүнэ. Аналлаах дойдубар аҕалаах ийэбин кытта арыаллаҥнаһан олорон ахта-саныы көрдөхпүнэ, ааспыт дьылга атаспын кытта арыаллаһан сылдьыбытым адьас үчүгэй эбит. Оҕо доҕорбун кытта оскуола дьиэҕэ бодоруһан сылдьыбытым ордуктуура эбит. Хомус Айыҥат хаан аймаҕа аан ийэ дайдыны айар күнүгэр, иккиэтэхтээҕи ийэ сиргэ кэскиллиир күнүгэр, Ураанхай дьону орто дойдуга олохтуур күнүгэр, хохуоралаах тыллаах хоҥкунас тыастаах, холобура суох хоһоонноох хомус барахсаны

Кырыыска детсад коллектива бу биир эмиэ ытык сиргэ кэлэн турабыт. Саха омук барыта ытык таата дьонноро эмиэ биир киэн туттар улахан киһибит, Слава орден Кулун кавалера Дмитрий Ананьевич Петров бу көмүс уҥуоҕар биһиги кэлэн турабыт. Биһиги коллективпытыгар кини биир тапталлаах кыыһа Азалия Дмитриевна үлэлиир. Кини аҕатын туһунан биһиэхэ кылгастык кэпсиэҕэ уонна быйылгы юбилейдаах сылга аймахтара, оҕолоро-сиэннэрэ туох үлэни ыыппыттарын, туох тэрээһиннэри ыыппыттарын кэпсиэҕэ. Үтүө күнүнэн! Быйыл биһиги Кыайыы сэттэ уон биэс сылын утары өрө күүрүүлээхтик бэлиэтээтигит,

илиим-атым чэскэ тиксибитэ. Аҕабыт бэйэтэ наһаа сэмэй киһи этэ, наһаа элбэҕи үгүлүүн кэпсээбэт, ото-тоҕо кэпсээбэт этэ, наһаа бу Кыайыы күнүн олугун диэн бүтэрэ, наһаа суохтанар. Оннуктан быйылгы юбилейдаах сылга бары балаттан төрүттээх сыдьааннар бу оҕолор сэриигэ барбыт буойуттарын, тылга үлэлээбит сэрии ветераннарын барытын кэриэстээн улахан стеллар толорбут. Ол тэрээһинэ улуус үрдүнэн охтон бары билбиттэрэ, көрбүттэрэ бассаап тоҕустунан тарҕаммыта. Ону таһынан НПК-га передача буолла. Уонна оттон эһиил икки тыһыынча сүүрбэ биир сыллаахха аҕам сүүс сыллаах юбилейа буолар. Ол юбилейын чэрчитинэн араас тэрээһиннэр буолуохтара. Онно биһиги дьиэ кэргэн бары актыыбынайга кыттыахпыт. Оттон бу сокуттааҕыта манна картиннай галереяҕа, киниэхэ анаан выставка тэрийбиттэрэ. Ону оттон сылдьан, көрөн-истэн билсиэххитин сөпсө саныыбын. Биһиги бу Таатта улууһугар бастакы таҥара үөрэхтээх үлэһитин үлэһитин часовнятыгар кэлэн турабыт. Кини туһунан билигин биһиги заведующайбыт Варенька Степановна биһиэхэ кэпсиэҕэ.

Биир ньирэй түүн таһырдьа тахсар, халлааны көрөр. Арай ый турар. Аҥаара ханнаный? Ньирэй ыйаҥаарын көччүйдэ. Ото мас оннун барытын көрөр. Онтон биир чалбах аттыгар кэлэр. Ыйын аҥаара бу сытар. Ньирэй тумсунан ыйы анньар, ый күлэ түһэр. О, тыыннаах эбит. Үөрэр. Мин кинилиин оонньуур эбиппин дии саныыр Мирэй. Мин саха буолан тураммын улуу суруйааччыбыт Нипподис Иванович Сокуронов Алампа айымньыларыгар сүгүрүйэбин. Саха ырыата Тыгын кырдьаҕас саҕаттан тымыр сыдьаан тылламмыт, тырыттыбат ньыгыл дьылҕалаах тыйыс саха аатыран, тыллан-үөскээн иһиэҕиҥ. Саргы дьаалы улааттын, сахалыы саҥа сатараатын, саха омук сайыннын, уруй-уруй уйгу, айхал-айхал талба!